Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episod vun Kaméidi, Luxembourg's finest Metal Podcast mam Pit a mam Jihil. Hello!
Bonjour, hello, guten Tag! Guten Morgen, guten Abend. Ja, guten, guten Morgen, liebe Sorgen. Virun allem esou, ech mengen, esou huet dëst Joer iergendwéi all Woch an all Dag iergendwéi e bëssen ugefaangen. Mee dat ass eng, dat ass eng aner Saach. Mir hunn eis wéi Talent, eisen Intro ëmmer immens awkward ze maachen. An den Outro och.
E bëssen, well du wees net wéi soll so fenken an dann as so wat soll so so äh, ja dann äh, alle ja. Einfachfällg wie an Raum geheiz an dann äh, okay kann mir fenken hun. A mir as opgefall och bei de Lächter donech beim, beim Mëschen vun der Episode hunn ech mech krank geléert. Well schon an der opgepasst gesagt oh, dann kann de Pit Lomo einfach mo hei äh, d'Episode beenden war so Mee ech wollt na eppes soen. dat war so, so klenge Schoulbëf so. Mee ech wollt awer na eppes soen an dat war schon ziemlech süß, muss ech schon soen. Mee ja. Mer, mer, mer, mer si speziell, mee ech mengen déi, wou dat hei lauschteren, déi wëssen dat och mëttlerweil. Zumindest, zumindest mëttlerweil missten se et wëssen, ja. A wann net, dann wëllkomm am Club. An ähm, ja, wie geet et dir, Pit? Jo, jo, wéi et alt esou ebe geet, ne? Probéieren sech duerchzeschloen. Hallwe Gesond a Lockdown. munter, ging ech awer soen.
Jo, dat jo, dat jo. Also, Ass d'Haaptsaach.
déi gro Zelle sinn och nach all beieneen. Nach Schéin.
Fein. ja. Ähm, wat, wat, äh, mir ginn, mir sinn schon Dezember. D'Joer war jo generell, ech menge mir wiederholen ëmmer rëm, sou wéi villes hei. Ähm, D'Joer war generell net ganz gutt, mee d'Joer ass och schon ëm. So gutt Ja. wéi.
An ähm, mir hoffen, dass et nächst Joer besser gëtt. Mir hale ganz fest Daumen och, dass Dir dobaussen äh, d'nächst Joer hoffentlech e bessert Joer hutt generell wéi dëst Joer, mee dëst Joer ass och wéint deem ganze Quatsch awer nach e bësse Musek gelaf, heescht et hunn nach verschidde Kënschtler oder souguer e ganze Koup, well ech hat d'Lëscht gekuckt an do ass déck vill passéiert dëst Joer an de Pit an ech hunn eis geduet, mir huelen elo mol déi Saachen eraus, mir picken eis déi Alben eraus wou eis dëst Joer halt e bësse méi. Ugeschwat hunn. Dat ass elo eis perséinlech Meenung zu den Albe vum Joer, kann ee scho bal soen. Genau, zu den eis perséinlech Album of the years. Dat ass elo näischt wéi, a mir si elo keng, keng Metal Hammer oder keng Rockhard, déi elo allgemeng alles huelen. Bei eis ass elo kee. Gesot den Ozzy Osbourne hat dëst Joer en neit Album rausbruecht, ne? Deen, deen kënnt jo net an eiser Lëscht vir zum Beispill, ne? Mee äh, eis Lëscht ass och definitiv e bësselch méi underground, géif ech soen, ne? Ich mein, Dat kann ee scho soen.
Ja, ich mein, zumools deng, wat bei deng ass souguer vill Saachen drop, déi ech mol net kennen. Bei menger mengs de? Ja, ja.
Ja, ma, ma, bon, ech, ähm, dat hängt mengen ech och dovun of, wat s de dëst Joer gelauschtert hues. An ech mengen, do geet et jo schonn un. Dëst Joer war generell en zimmlech, ech soll emol en, ähm, de, kann een depressiv soen, ja, en depressivt Museksjoer. Ja, Mengen, also ech kann een soen. perséinlech hunn ganz vill Aggressives gelauschtert. Ech man dat och sou also net dat ass lo näischt neits ne mee ja mee ja mee anescht ass an an du keng ahnung all déi déi déi grouss nimm oder saache wouste scho mi laang héiers war dann dëst jo näischt an dëst jo sinn der ma ma awer der saachen zum beispill lo agefall oder hunn hunn eben äh, kënschtler en album released wou so okay dat do schwätzt mech grad lo am moment un an an enger lech lo zum beispill sinn zwou saachen dobäi wou ech ähm, mat Sécherheet net d'lescht Joer gelauschtert hätt. Dat, dat wees ech einfach keng dat so Gefill wos du hues so den do Stil ass gun net menge an keng Ahnung es sinn lo de okay. Arm ginn do mat an ähm, duerfir ass meng Lëcht wahrscheinlich och so bëssen an der Gang ass vielleicht ee bësse mi bekannt nun no mir de recht ass wirklich äh, ziemlich steif äh, am Keller hunn ech déi opgegruwen kann ich schon bald so. Okay. Okay. Ma ass no gespannt. Ech mein Kleitebossen se noch bësse gespannt, wann mat erzielen hunn. Gif soen Ma Fuer mal wat een, lass. jo, wat een zwar och nach ka soen, ech mengen, dat, Ja. dat ass elo éischter fir dech a fir mech souguer, ech mengen, all eis Saache kommen an eise Spotify-Lëschte vir oder e grouss Deel Ja, dovun. ja, da kann, kanns, jo, dach, jo. Dat heescht, och fir déi Leit, wéi gesot, wou elo hei mat deenen Nimm näischt kënnen ufänken, där kënnt déi op Spotify ënnert eisem Kaméidi Metal Podcast erëmfannen. Mee sinn jo do schonn fläisseg mat mat anere Playlists am gaangen an do dat wäert och denken ech sporadesch esou weidergoen. Also do do schaffe mer wierklech drun dass et och net nëmmen esou ass wéi de Pit et ebe gesot huet wéi eng Metal Hammer oder eng Legacy oder esou. Also mär wëllen halt e bëssen aneschters sinn.

Gëtt et awer vläit e bësse vill, ne? Ja, ja. Et ass och elo dëst, bon, ech wëll net soen, datt dëst Joer elo manner gutt Saache rauskomm sinn, mä am Verglach zu leschtem Joer war awer trotzdem méi lass gewiescht. A lescht Joer hätt ech da awer emol sécher eng Top 10, Top 10 kéinte maachen, sou. Jo, dat stëmmt, dat stëmmt schonn. Et si vill och grouss, gréisser Nimm, déi dëst Joer näischt gemeet hunn, eebe well d'lescht Joer entweder en Album komm ass, an ech weess och vun aneren, wou dëst Joer hätte sollten eppes releasen, duerch halt déi ganz Covid-Situatioun ass dat alles e bëssen esou, oder d'Leit hunn och released an eebe grad, weess de, Duerch de Corona ass voll ënnergaangen, voll vergiess gaangen gell. An ähm, ja, dat ass natierlech da méi schwéier. Bleiwe mat da bei deenen Top 5 ging ech so. Ja. Genau genau wow, genau mm. Bordel ha um Dëch
Melo ass okay. Du wëst mei Büro net gesinn. E schuge geraumt mé egent wie kréne net hin. Hei heng ja. Deppes, du heng Deppes. Steffen net zimmer Mikrospille, well d'Halterung ass och futti. Hei ass esou schéin.
Hei stinn nach ëmmer Plënnerkëschten, da sinn ech geschwënn e bal Joer hei am Haus, gell. Oh, wat, wat? Et gëtt ëmmer méi, eh? Du weess, wann s de bis an den Haus plënners, dann sees du, oh, ech hu mega vill Plaz. An engem Joer, ech hu guer keng Plaz méi. Du hues guer keng Plaz, nee, vergiess et. Souguer däi Keller steet voll mat Saachen, wou s de net mengs, dass de et jeemools géings hunn oder brauchen, mee du hues et.
Mir schweifen erem of. Dass ass katastrophal. Mee dass schéin. Da lee lass mäi Frënd, lee lass. Da leen ech lass.
Ech hunn op menger Platz 5 Mister Bungle mat The Raging Wrath of the Easter Bunny. Dat ass schon en ziemlech coolen Titel. Ja, en skurrilen Titel, ja. Äh, Mister Bungle ass lo mol net onbedéngt esou bekannt an der Metal-Szene. Äh, déi haten sech och viru ville Joren opgeléist gehat. Äh, ech mengen 2004 haten sech opgeléist gehat. Dat war e Side-Projet vum Mike Patton gewiescht, deen ënnert anerem och den, äh, de Sänger vun Faith No More ass. Hat e puer zimlech experimentell Side-Projeten, Mister Bungle war mat dee skurrilsten dovunner. War fréier sou eng Mëschung gewiescht aus, jo, Arthouse, experimentellem Jazzcore mat Metal-Elementer. Et war zimlech ofgefuckt gewiescht, gell? Ech denken, dass och nach, also dat wat ech elo kennen, ech muss soen, déi nei, déi doten ass jo da vun dësem Joer, hunn ech elo net gelauschtert, mee du has mer et gewisen an dat war sou. Okay, dat do ass krass, dat ass do passéiert mega geil. vill. Das das net ass et schlecht ass also dat hunn net gesot. Mee das das das deelweis ustrengen ze lausren. Ja ja flecht schon ja ja awer trotzdem ge richtig Bock ja. richtig schon. Well ja as gesot sinn ech ran mei gegrënnt. Äh, Mike Patten huet dës Kier och äh, zwee ganz grouss Nimm mat dobäi, an dat anerem den Scott Ian,

Ech war ech war wierklech baff, wierklech iwwerrascht. Ech hat ni geduecht, datt Mister Bungle en Ecke géifen zréck kommen an mat esou engem geile Sound géife riwwer kommen an alles platt maache gell. Jo. Also ech jo war wierklech iwwerrascht, datt dat esou komm ass. Wann eng Kéier mol gesot huet Black Panther mécht eng esou geile Metal, hätt ech gesot jo du bass verréckt gell. Mä wow. okay.
ich hat ich hat just ähm, ich hat op äh, metalde hat ich mein nächste review gesinn an du war ich auch bis noch staun so wéi äh, mister bangel an durch den nu eben an durch dat wat ich von dir kennen war also mich schon schon, schon so war net der meinung dass du ging bis nice kommen weil dat war am funk wie du schon gesucht ist schon deelweis deelweis auch bis du gies da bist du ja, ja, ja, ja, ja.
an ähm, mehr so dat Ech denken och wahrscheinlech, dass no dëser Episod hei wäerte mir zwee allen zwee esou eng Kéier esou, Hm, okay, ech muss mer dat vläit ulauschteren, wat hie gesot huet oder wat deen anere gesot huet. An ja, dat, ja. dat wäert ech dann definitiv nach maachen.
Ja, also ass ja. wirklich fan ze lauschteren fir äh, Oldschool Fresh Fans kann ech dat absolut empfehlen. Dat hm. ass richtig geil.
An soll ech lo mat menger Top 5 oder wéi? Also Dann jo, ech gëss soen een nom jiddwerem gëss mer souwisou jo. Okay, wat ech zwar lo net gemeet hunn, mee ech kann dat lo am Fong on the spot maan, well dat geet. Ech hunn se lo net, ech hunn se net onbedéngt numeréiert. Se stinn zwar och net onbedéngt all am selwechten, am selwechten Niveau, mee ech fänken einfach mol mat mat där lo un, wou ech am Gefill hätt, dass déi op 5 wär. An dat ass wéi gesot, wéi gesot, ech hunn alt gesot. egal wat, et ass déi schwedesch Gothic Metal mat Death Doom Metal Band aus Schweden Draconian. Déi gëtt et schonn eng eng gutt Zäitchen, a wann schonn eng gutt Zäitchen, ech also 94 hu se sech gegrënnt, mee se hunn awer dunn herno den Numm geännert, se hunn dunn aneschters geheescht. An ech menge generell hu mär nach net ganz vill iwwer Gothic. Metal oder déi ganz gothic Zeen déi sech do am Metal gebilt huet hei geschwat. Dofir dat war mer dat war mer halt opgefall. Ech hunn déi ganz am Ufank wéi se hiren éischten Album war äh, Moment wéi heeschen se Where Lovers Mourn mengen ech huet dee geheesch, ass vun 2003 also dat ass schonn e Stéckchen hier. Ja, ja.
Dat war zwar lo net hire groussen Duerchbroch, mä ech mengen se hate mat The Burning Halo, dat war dräi Joer duerno, war dann dunn e bësse méi esou Opmierksamkeet ginn, well Se mëschen richteg richteg gudden Death Metal mat enger weiblecher cleaner Stëmm an den Typ de growlt an hir Texter bon ech mengen dat ke Geheimnis ganz oft am am am am am Metal geet et jo ëm den Dout mee wann et An deem Zesummenhang, wéi et hei mat deem ganze Gothic-Aspekt gehandelt gëtt, ass hire leschten Album, dat heescht dee vun dësem Joer Under a Godless Veil, ass richteg, richteg gutt an deen huet mech richteg vum Hocker gehäit. An do ass och zum Beispill e Lidd, ech muss just nach eng Kéier den Titel sichen, mee deen hu mer op der Spotify-Lëscht vum Hierscht, hate mer déi drop, ech mengen et ass Sleepwalkers oder esou, ech ziele Kacka, oder?

Do hunn ech mer just, ech mengen et war en plus dat dote Lidd, op Youtube eragezunn an ech war sou, Wow, dat do kléngt erëm richteg gutt. An ech hu mer et du kaf an ech hunn et am Auto lafe gelooss an ech, et ass wierklech selten, dass ech en Album vu vir bis hannen an enger Kéier lauschteren, well, an dat hunn ech hei gemeet an dat war richteg, richteg angenehm an du bass, Du bass da herno och e bëssen depressiv, muss ech soen. Well et zitt dech wierklech an de Buedem, et si schläifend an droend Melodien dran. Mee dat déi Verbindung, wou mech halt richteg richteg erëm matgeholl huet, war aus senger Stëmm, dem dem dem Framënsch senger senger Stëmm an an den Typs an dat huet hingerhaut. Also keng Ahnung ech. Ech war do wierklech wierklech geflasht an wou duerch dat ganzt kënnt et gëtt eng aner Band am Fong wou et zwar lo net méi gëtt ähm, déi hu mat sou eppes ähnleches ähnleches och gemeet just die hun sech hanno opgeléist dat war die ech meng och eng schwedesch Band an die waren noch en bëssen am Zesummenhang mat Draconien die hun sech die hun sech kann dann hun noch Sachen mat nie gemeet an sou dat war Battle Lore an dat sinn am Fong die hunn äh, Tolkien

Puren Doom, ja. dat ass atmosphäresch, dat ass däischter. Et passt extrem gutt bei déi Zäit an ech mir hunn et natierlech an, an d'Hircht äh, Déngens gesat. Ech mengen, dass nach ëmmer schlecht genug Wieder dobause fir Draconien ze laschen. Also was si? ja, si sowieso all Schlauchten hin zu gär. Kling ëmmer komesch, mech lauschen hin zu einfach gär depressiv.
ja, ja, Musik. Ja. Keine Ahnung, ich mein, auch Black Metal, das hat auch, ja, ja, ich weiß, mir, wir verstehen das, du, ne? ja, ja, Black Metal, das zum Beispiel auch oft eine depressive Stimmung am Allgemeinen, ne? Ja. Und, äh, ich, keine Ahnung, ich fand, das, das hört einfach etwas, ne? Ja. Wéi ech lo drop kom sinn fir si iwwerhab lo enke ze sichen, well ech menggen Weder de Pit, weder ech hunn eng Lëscht, wou steet, ok, ech muss, ech muss fir déi Ausschau halen, weess de, ob do nach eppes kënnt oder net. Well ech si ganz, also ech sinn iwwerzeegt, datt du an ech, mir schonn esou vill Bands vergiess, wou mer virun zéng Joer gelauschtert hunn, wou mer mol guer net méi wëssen, datt et se gëtt.
Honnertprozentegerei. An hei war et am Fong Katatonia, wou och eng eng bësse méi eng ja doomeg awer och melodic death metal Déi haten och en mëscht. neien Album rausbruecht Ja, dëst Joer, ne?
An deen hunn ech gelauschtert an do sinn ech halt drop opmierksam ginn, dass Draconian un engem neien Album géing schaffen, well si, och natierlech mat deenen iergendeppes ze dinn hunn, esou wéi dat mhm. halt do uewen ass an, an mhm. Skandinavien. An äh, Déi nei vu Katatonia huet mär perséinlech net so gut gefall, dats net okay. dat se net gut war. Mee sinn awer dofir ëmso méi frou, datt ech äh, do duerch op äh, Draconien gefall sinn also. Kann mhm. ech nëmmen empfeelen. Okay. okay.
Alles gut.
Okay. Und dir, méi Frend.
Maja, meng Platz 4, dat wär dann äh, Uada mat äh, mam Album Gin. Geil.
Dat ass eng, wenn Dir net kennt, ass eng amerikanesch Black Metal Band. Äh, nach eng, ja, relativ jonk och. Ja. Mengen, also si, et ginn se wécklech nach net laang. Ech mengen nach keng 10 Joer oder sou, ne? Eng 2014 gegrënnt, wann ech mech net irren. Ja, 2012, irgendwo dorëmmer. Also mir sinn ja, net wäit dovun ja. ewech, ja.

Kann ech, also dat kann een e bëssen domadder vergläichen, dass e bëssen dee Stil, vläicht a bëssen Dissection mat dran. Ähm, ja, ja, dat stëmmt schon. Ja, die hatten gesot dës Joer och den Album Gin rausbruecht an äh, du hast man dat gewisse gehat. Ja, ech hat ähm, den äh, echt, also net das net hireieren echten Album hireier lächten nee. Album Cult of a Dying Sun hat ech Kand, an deen ass zu där Zäit erauskomm, wou wou Behemoth op eemol mega grouss ginn ass an jidderee wollt just nach Behemoth hunn. An do sinn si e bëssen esou, ech wëll net soen ënnergaang, mee si si gäre mat hinne verglach ginn, obwuel ech perséinlech net fannen, datt se wéi Behemoth kléngen. Nuancë vläit, vläit Nuancen, mee awer et ass elo, et ass elo sécher net de selwechte Stil. An du hues et jo och scho gesot, se kommen aus Amerika. An Amerika ass den Black Metal net, äh, Ja. net esou präsent. An Nee, déi dat ass Bands, Zeen wo- ziemlech kleng.
Ja, an déi 10, an déi 10, blablabla, déi Bands, wou mär schonn do fonnt hunn, wéi zum Beispill Uada oder, äh, wéi heeschen se, déi, déi, déi onausspriechlech do? Ah, Xanthochroid. Dat ass och esou eppes, esou, esou, ah jo, okay, krass, dat kënnt aus Amerika. Okay, dat hätt ech net geduet. Ja, Se kléngen genau. zimlech, Genau esou vill, ja. se kléngen Ja, déi- zimlech nërdlech, also Déi kléng immens skandinavesch, ja. skandinavesch, voilà. Jo, soss hues de wierklech net vill Bands aus der Géigend, ne? Hues äh, bah, Wolves in the Throne Room nach, ne? Jo, Äh, mee jo, du hues se schnell opgezielt, déi amerikanesch Black Metal Nawell. Bands. An si sinn wierklech eng, eng Eng gutt Iwwerraschung gewiescht. Jo. Ech hat de leschten Album och gelauschtert, Cult of a Dying Sun, deen ass och immens gutt. Jo, deen doten lauschtert sech immens gutt. En huet och esou ëmmer eng Balance, d'Lidder ginn lues opgebaut an da ginn se op eemol décke Gas, ne? Jo.
Ech mengen dat, dat, dat kanns de bei, bei Gin, bei deem Lidd Gin generell soen. Beim Title Track, jo. Beim Title Track, ja, äh, do fängt wirklich. Äh, et fängt un an du bas im Moment Hä, ass dat do ass dat do UA da wann du wann du hire lächten Album kennst, da bas du so bëssen Mufang Di eich puer Sekonne bas du perplex. An dann verstees de et an dann wéi de Pitcher gesot huet, dann bauen se Tempo op an dann kënnt Blas dran an dann geet de Bemo richtig richtig virun. An mhm, mhm. d'Jonge mache wéi eng super gut Produktioun also dass das ja Et ass mengen ech mat eng, vläit ee vun deenen beschten Black Metal Albumen dëst Joer, soen ech mol einfach esou. Jo kann een, also jo kann een, wäit vir, vun eisem perséinleche Point of View kann een dat definitiv soen jo. Jo a vu gëtt dass mir allen zwee Black Metal Nerds sinn ass dat wuel, wuel, wuel, wuel normal soen ech mol esou, dass, dass dann esou eppes dra vir kënnt, well ech hunn och nach eppes am Black Metal Genre hei dran, vun dohier, ass schéin, dass, dass, dass einfach nëmme mega. Ja ech mengen Jin ass och an der Spotify Lëscht, doudsécher ginn ech dovun aus. An der jo jo ech mengen déi kënnt awer réischt ne, mir hunn eng eng elo eng Black déi kënnt Spotify Lëscht fir Black Metal gemaach an déi kënnt déi setze mer nach iergendwann enke drop jo. Ech denke wa mer eis Episode iwwert de Black Metal maachen, eis laang ersehnte Black Metal Episode, da dann däerf se dann däerf se lass gelooss ginn op d'Leit. Genau genau genau. Schéin esou dann. Und dir, mein Freund. Soll ech?
Na dann ginn ech direkt bleiwen ech an denger selwechter Spart, mee ech ginn zréck an England an zwar fir genau ze sinn op Manchester bei Winter Phillip, was eng englesch ah, ja. englesch Pagan Black Metal Band. Ah, déi sinn so gut an mir haten se d'läscht Joer nach nach gesinn. Ja.
Um äh, wat war dat zum Nightfest zu Arel. Genau. Dat war ja.
wirklich dat war wirklich schon se net kannt do fir run. Nee, ech och net.
Also van Balling vun den beste Bands vun dem Dag. Ja, ne? absolut. Dat war nieft 1914, war dat mengen ech top ja, notch, gell? Mat der also, Favorit, ja.
Richtig, richtig, richtig gute Sound. Och fir eng ähm, Black Metal Band ziemlich ziemlich fiese Sound. Ich mengen dat okay, dass mir dat soen, dat ass schon bal e bëssen dë. Ja, Mais das, das fies, aber trotzdem atmosphärisch. Das, das ja. extrem atmosphärisch an das das äh, das melodiéis. Sie erzielen gären an hiren Alben, dann ënnert anerem och an deem leschten Album The Reckoning Dawn, deen ass Ufank dëst Joer erauskomm an deen ass wierklech e bëssen ënnergaang duerch, mengen ech, dat Ganzt an keng Ahnung, dat ass wierklech eng Rees duerch, duerch Thailand, duerch, duerch ganz England a verzielt duerch, duerch Schlachten, dat ass zimlech, wéi soll ech soen, wa mer esou Pagan Metal. Dat ech ech maachen ech perséinlech maachen net gär en Ënnerscheed tëschent Pagan an an an Celtic an esou. Also wann dann ass et dat ass Folk. Dat ass jo aus Folklor, soll ech mol esou. Wat Ja, en genau.
Standard Begrëff ass an ähm, voilà, et et geet et geet do doran an all hiren Texter geet et haaptsächlech ëm ja déi englesch eng englesch Ja, Folklor déi gell. Schottesch, englesch Folklor, genau. Voilà. Ech ka just soen, ja lauschtert deen Album, well dat ass Eng Rees, dat ass einfach nëmmen eng Rees duerch England an a verschiddenen Perioden, ob et elo Kelten sinn oder Saxons oder egal. Dass do denken ech, dass fir fir een deen gär eppes mat déif gestëmmtene Gittaren an engem Black Metal Genre Album huet, Dee gëtt hei, dee gëtt hei fündeg. Genau, dat ass och eng Band, déi ech allgemeng ka recommandéieren, och fir déi, déi Albume virdrun eng Kéier eranzelauschteren. Also wierklech super, super Band, gell. Och hiren, denken ech grad drun, se hu jo och ee komplett Akustik-Album gemeet. Ech mengen, wat fir eng Metal-Band, oder wat fir eng Black-Metal-Band villméi, mécht esou Saachen, wann et net aus dem Folklore ass? Generell net ganz vill Leit, an dat war wierklech. Oh, dat war geil. Dat war einfach ja, geil. Ja, ich hatte den auch gelauscht, den ist richtig gut. Das ist richtig fein, ja. Absolut. Maja, da kommen wir schon bei Nummer 3 von mir. Und oh, du no. hatten wir... Oh no!
Fein, der war, der war proper, den du. Also op Nummer 3 do hätte mat de Black Dahlia Murder mat de Verminus. Ah, D'Cheffen D'Cheffe waren do. Ja Dir waren dës jo och e bëssen ënnergaangen gewiescht. Äh, war am Abrëll war den Album rauskomm, do wou de ganzen ganz März gutt am gaange war ne. Ja. Ass scho mëttlerweil hiren néngten Studioalbum. Och schon eng Zäitchen dobei. Ja.
Äh, ich hatte so damals äh, mat Nocturnal an Miasma, wo die rauskommen sind, hast du kennengeleiert gehabt, durch dich auch menglich. An äh, zum zum zu Nocturnal hast du direkt die Band verlebt, gell? Ja, sie sind auch nach so.
haut äh, top ja. melodic Death Metal, gell? Also. Ech haat se awer och eng Zäitchen e bëssen aus den Aan verluer gehaat, sou no Deflow Raids 2009 haat ech se e bësse verluer gehaat, an réischt 2017 mat Nightbringers han ech se rem ecke Rei nei entdeckt gehaat, well dee war och richteg gäil deen Album ne, an lo dëst Joer Verminous, ech fannen deen richteg gäil deen Album.

iert, iert hiren Horizont gesprengt gell an ja. sei wirklich iwwerall gewircht ähm, an ja ich ging der recht wenn es as ja, das er richtig geil also ich die fürdroen Nightbringers war gut mich fand die he besser ich fand die he auch besser die klingt doch bis mir mir fresh dreckig irgendwie ja, war auch Ah, verfrëscht sou, keng Ahnung. Schwéier ze soen. Ja, si Schwéier ze soen.
hat och den, ah, kuck den, den, de Cover vum Album, den ass esou geil, gell. Si, si haten nach ëmmer richteg geil Co Cover gehat, ne? Ja, ja, ja, ja. An hei hues de sou déi, déi, Ru déi, déi Tempelruinen a Säulen an dann leeft dee gëftgréngen Schläim do zwëschenduerch, gell. Ah, dat Ja. gesäit esou rau aus. Wat ech, äh, wat fir en Album ech perséinlech net esou gutt fonnt hunn, dat war Ever Black an Deflorate. Mee, äh, Ja.
Ritual ja, kann ech äh, nach empfehlen.
Da Floyd hat ech gär äh, Ever Black hat ech on net net wirklich gär ja hm. ja präsensche Point de vue schmengen ja mehr schmenge mehr sinn mehr sinn nach ëmmer denken ech also wann Black Dale mörder heiers mengen ech Loosse mer eis dat normalerweis net entgoen. Jo, ech hunn se scho mega oft live gesinn. Ja. Ech war schonn véier oder fënnef Mol oder sou. Ah, si si- si sinn ëmmer erëm gäil, gell? An, ähm, Dat ass ëmmer erëm eng gäil Live-Show. Absolut, déi, déi, déi, déi maache scho Gas an ähm, déi kanns de einfach, déi kanns de ëmmer lauschteren, ech weess net. Well Ja. dass, dass, dass keen Album oder generell all hir Alben sinn esou, du muss dech net onbedéngt drop konzentréieren, well den Album mécht dat fir dech. Den Album rappt dech esou mat eran. Du kriss mol net mat. An dat, ja, dat, ja, dat, dat verstéiert dech vu bannen gell hypnotiséieren e bëssen e bësse schon dat ass eben ech denken dat ass hire klassische Sound vu si hunn äh, seit äh, seit Nocturnal hunn se ja, de, den den, den, den, den definitive ja. Sound an Ech schon dat rich gut an se sollen em um Gottes wëlle so meider man Ech hat och net geduet dass du nach a wann ging vill no kommen dass et esou séier ging goen, well si maachen och an engem regelméissegen Takt kommen do kommen do Saache raus, gell? Ja, si sinn ëmmer fläisseg ënnerwee, da kann een wierklech näischt soen. Ëmmer, ëmmer, wéi gesot, d'Cheffe sinn ëmmer do, wann et drëms geet. An ech fannen och an der, an eiser Zäit ass dat mat eng vun deene beschten Death Metal Bands nach dobausse, gell? Ja. Modernen Death Metal Bands, ne? Ja, si hu viller, denken ech, vill, viller iwwerholl och vläit. Viller, vill, ech ka mol net méi schwätzen, viller.
Wat wëlls dei s- wat, wat wëlls dei soen? Ech weess et dach net. nee, si, si, si hunn äh, si hu vläit vill Leit oder vill Bands äh, um Troun einfach den Troun ewechgeholl. So. Mä mär si lo do. A mir wäerten eng laang Zäitchen do bleiwe, gell? Ja, ja.
Awer si éieren awer och déi aner. Ech weess net, Ja, ja, ja, Sänger, dat ass, den- dat ass schon sécher, gell. den, den Trevor, Trevor. dat ass den ultimativen Death Metal Nerd iwwerhaapt gell. Ech mengen de kee kennt méi Death Metal Bands wéi hien gell weltwäit.
Okay. Gutt. Et dach schon net so Interview mat him gekuckt gell zerkënne mat denen äh, denen Zeene gell. Das das schon impressionant wéi vill zerkennt gell. Ma jo, dann okay. ginn ech ja. d'Ruder ja. un dech ja. weider. Mhm. Mhm. Äh, dann hunn ech eppes, dat sinn iwwer zeich, dat wann ihr den net kennt da soll net wann gi an de kommentar schreiben da finde ich mich so lang an dann hast die der summe okay feste sitz äh, band hecht so journal das eng ziemlich international band also sie sind deelweis aus neuseeland Aus Schweden an aus Italien. A freck.
A se maachen sou eppes wéi, ja, epegen, atmosphäreschen Black Metal. Se sinn zu, ech menge se sinn zu 7 oder sou. An se sinn och schon eng Zäitchen dobäi. An hiren, ech mengen zweeten, zweeten Album, dat war deen, mat deem ech se kennegeléiert hunn. An elo ass et och e bësse roueg ginn. An elo dëst Joer ass Premonitions vun hinnen erauskomm. An ech hu mer geduet, so, hm, ech lauschtere mer dat nach eng Kéier un. An net nëmme well mer elo wollten eis Lëscht maachen, mee generell well, well, well si eppes maachen an eppes. op CD bréngen, wat ech mengen ech net net iwwerall ka soen, dass mech dat esou mathëlt. Ech hu virdrun och bei Winter Filled of, ech weess ech wäert mech elo widderhuelen, ähm du gees op eng Rees. Sou, wann ech elo en Album lauschteren, da wëll ech mer kënne bildlech eppes virstellen, eng eng keng Ahnung eng eng Landschaft, eng eng Situatioun oder sou. Jo, ech verstinn absolut wat s de mengs, jo. Voilà, an dat ass hei bei deem Album Premonitions ass dat, Mega krass eriwwer komm. Den Album ass net grad cool, also net kuerz, den ass 56 gutt gefëllte Minutten. Et mhm. sinn laang Songs, et sinn net super vill Songs drop, méi et huet ah, keng Ahnung, et huet einfach du, du, du, du misst dat un an du bass natierlech den echte Gedanke bei mir war oh, das Neuseeland, Well ech wees dat an wann ze Neuseeland sees, dann hues du direkt den Herr der Ringe an so Saachen am Kap an da gesäis déi Du gesäis de d'Fielsen an an d'Bierger an an, keng Ahnung, déi Musik definéiert, denken ech, dat Land. Net, net wéint Herr der Ringe, mee dat, hir Musik definéiert Neuseeland. Keng Ahnung, kléngt komesch, ass awer esou. Ja, ja, ja, ech verstinn, ech verstinn. Dat hues de oft bei Musik, dass et einfach esou, du gesäis da genau déi an déi Landschaft an déi erënnert dech dat, un dat an dat Land einfach, ne. A wisou hunn ech Sojourner, wou zimmlech, zimmlech onbekannt sinn, hei op des Lëscht gesat? Ass ënnert anerem duerch Draconian alt erëm. Ech hunn Draconian jo gelauschtert an ech war erëm déck dovun iwwerzeegt an du sinn ech bal e bësse schnoffele gaangen. Sou wou, wee mécht dann nach vläit esou eppes Ähnleches oder wee verbënnt dat Harsh Vocals mat de Female Vocals? An tada, ech si fündeg ginn an ech war esou, ah jo, ech kennen déi. An jo, den Dude growlt. An d'Madame spillt Gittar an séngt. An dat ass da lo net méi dobäi. Dat ass kuerz no dem Release vun deem heiten Album hu se sech hu se sech getrennt. Ech wëll soen, datt si, wann Draconian lues ënnerwee ass, da sinn déi hei e bësse méi flénk ënnerwee. An dann hues de hei wierklech e bësse méi Uptempo. Dat ass nach ëmmer net, och well et Black Metal ass, dat ass nach ëmmer net pure Blast. mhm. mee et, et, et evoluéiert an d'Klangwelte si schon anescht ass. An du sech eng eng eng gewësse Wall of Sound och wann se net super vill benotzen also wat heescht net super vill benotzen du es äh, Flüten dran, du es Piano dran, du es Keyboards dran. Ähm, wie sollst du en aner Band wo man do afallen ass Sur, wo man och gesinn hunn um Night ah, ja, ja. dat ass eppes ähnlichches. Just et ech fannen perséinlech fir dëst Joer huet mer dat dëst Joer wierklech nach besser gefall. Vissur, bon dëst Joer war waren si net, mee si haten d'lescht Joer zum Beispill hire leschten Album vu vu Sur, wou mir och wéi gesot gesinn hunn an jo also Sojourner huet mech do direkt ugeschwat an ech mengen ech mengen do ass och e Lidd op der Spotify-Lëscht. Ech weess awer net méi wou ech se higemeet hunn. Dat wees ech meng ech meng so am black metal dran an ech mech net mhm. ieren
ass net am ziemlich viel ah, ech meng ass net dech kann an wo gemet hun was ze gros lechte gin einfach ze min noch einfach zuviel lechte gemacht ja mé mir kënnt dir net losen ech wees ech wees ech wees
Nee ech hun se net vergiess, schwatz kee Schäiss hei, wat leeft? Egal, mir wäerten se, oder ech wäert se dann op jiddifalls nach dra setzen, well ech denken, datt déi eng Plaz do dra verdéngt hunn an datt dat warscheinlech eng Band wäert sinn, wou an deenen nächste Jore wäert e bësse méi Opmierksamkeet kréien, denken ech, well se och eeben. Ah, kann so schlecht son, se ginn aner wéi all. Natierlech all Band wëll ëmmer bëssen hire Stil vläit änneren oder sou, mee kuck hir Coveren, kuck hire Videos, hunn ee Video mengen ech eraus, dat ass hiren éischten offizielle Video, just fir ze soen wéi wéi underground dass déi Band ass, gell? Den dat Lidd heescht The Deluge an okay. ähm, ja, also ech fannen ech fannen et mega an ech kann dat wierklech nëmmen empfeelen. Elo da lauschteren, direkt, elo, zack! Ok, ciao, ech halen op. Ok, ech muss, ech muss weg.
Ok, nee, dat well ech mer schon eng Kéier ranzeien, denken ech. Du sees dat just esou, ech weess, dass du net wäers. Mir kennen eis. Mir kennen eis. oh ja ech kucken dat an dann so an dräi Joer kënns dann oh Dude Mo kennst du deen de Ben se jo schon dat fir sechs Joer gesot
wees ech sinn ebe sou ech brauch Ja mé sinn net besser sinn net besser ja. Dës heinze der rekommodéiert egent een der Apps an dann hues du awer grad gu ke Bock dat dann ze lauschteren, ja. dann éischter en anere Stil äh, uspiefs sou. Ja. Ja, dat ech schon spéit Eier ah, an haben dat dummels rekommandéiert. Oh kann leuchten dat mul eng Keier dann ah, ja. ja, dat oh, geil. Mir fällt du direkt open wann ah, nee open was ah, nee as viel ze lös hallo hast du Pete de christen open nerd die überhaupt gell. ja ja ja ja ja aber die Zeit was man rekommandéiert hast du wollt ich just äh, Def. Def, Def hardcore also mat mat viel blast an mat viel Test schon he an do an ja ja Ja, ja, kann ech verstoen.
Sou ännert sech dat eben am Laf vun der Zäit. Mäi Gott a mäin Här. Dann ziel du mam, wat hues du dann nach am. Äh, ja, Sack. schon bei.
Ja ech war a oh, Freck ech dat eng schwer Deciioun. Ech wosst net falsch op zwee an net wat ech op een vun der gif setzen. An äh, dat een ass eng Band, Dir ass schon ziemlichlech laang mat dobäi. An dat aner ass eng bëss méi jonk Band. An ech wollt elo einfach der jonker Band e bësse méi eng Chance ginn an ech setzen déi op Plaz eent. An dofir komme mer elo op Plaz zwee mat Enslaved an hirem Album Utgard. Utgard, yes! Jo, déi haten och virum kuerzen en neien Album rausbruecht, si scho säit Éiwegkeeten dobei a säit der Gebuert vum Black Metal an Norwegen sinn se elo mat dobei. Si haten awer ëmmer am Plaz esou déi. satanesche Wee anzeleeën, wollten si méi an déi nordesch Mythologie och ragoen. Ja. An äh, ja, un sou den sou wéi Bathory och doumels hunn si och mat de Viking Metal Stil mat geprägt, ne? Ja, ja, ja.
Mat der Zäit sinn se dann och hire Stil e bësse geännert an sinn e gutt gutt Stéck méi progressiv ginn an hirem Sound, wat ja. och ganz gutt gedoen huet an erfrëschend geklongen huet, zemools an där Zeen, wat dat net esou oft fënns. Ne? Nee.
An äh, zumools lo mat Utgard hunn se punkto Progressivitéit nach eng riseg riseg grouss Schëpp drop geluecht an äh, jo dat ass gesot mat ee vun den gellsten Album déi dëst Joer erauskomm ass. Ech war wierklech faszinéiert, do si wierklech Saachen drop äh, wou mech geflasht hunn och äh, du kanns och net gis erwaaréieren ja voilà, wou du net gings erwaarden ja. Ja. Das, ähm Jo also ech ech kennen Enslaved ech mengen ween eppes mat Viking a mat Death Metal a mat Black Metal ze dinn huet, huet deen Numm mat Sécherheet schonn héieren a wann net dann huet en näischt hei verluer mee ech hunn Enslaved mat dat ech mengen dat war och hiren éischte Video gell dat war The Watcher. vun Vertebrae dat war ja, dat ja, das ge mega geil dat vum Hocker ja. geheit an ähm, Utgard ass wie de Pit seet ähm, dat ass wie e Film héiert dat sech un wéi eng Verfilmung dat kenst du dat ass schon ball do ass eng gewësse Not vun Arthaus dobäi Jo, en ass och net onbedéngt elo mega liicht zougänglech, den Album. Nee, dat, nee, dat, also dat äh, mag dohinner gestallt sinn. Ech, ech denke souguer guer net. Fir Leit nee. wie, wie, wie sech lo oh, so, oh, dat do ass eppes bestëmmt eppes wie Amen am Marv, so, äh, äh, lost fangen ewech, gell? Well et wäert, wäert dech héchstwahrscheinlech enttäusche, gell? Ja, Bin ich mir äh, sicher sogar.
Gut, das, was ich erwarten. Ja, da nee. auch viel, viel, wie gesagt, da ist viel Progressivität dran, da ist auch viel äh, klare Gesang dran, klaren Männer, Chor, Gesang. Ja. Äh, wunderschön klingt das. Auch hier traditionell Gesang. Ich meine, das ist an dem ersten Lied, geil, das ist so, wow, was ist das tot? Mann, ich fühle mich wie an einer engem keng an engem Wikinger begrief nees ge ja, huet eng immens Atmosphär den Album ja. kleng immens Trotz datt en esou un déi al Mythologie geet, kléngt en erfrëschend a modern, muss ech soen. Jo, dat stëmmt.
Also ech wosst net wat ech géif erwaarden vum Ufank. Mir haten jo lescht Joer war haten jo wéi heeschen se Borg Nagar haten en Album True Love rausbruecht gehat. Dat war mengen ech e bësse vun eisen all zwee den Album vum Joer, géif ech mol soen. Absolut.
Ech hunn déi zwee Band ëmmer immens matenee verglach gehat, well se allen zwee norwegesch sinn, allen zwee esou Viking Black Metal maachen an och allen zwee e bësse progressiv sinn, esou e bëssen. A ech hunn Enslaved ëmmer eng Schëpp besser fonnt wéi Borg Nagar, och wann ech déi aner net schlecht fannen.
Ech hat se ëmmer iergendwéi besser fonnt gehat. An jo, wou ech dann Too North héieren hat vun hinnen, war ech esou, wow, okay. Geil. Dat do muss den Enslaved lo mol rem ecke toppen. An lo e Joer méi spéit komme se mat dem doten Album Utgard yeah. an ech war sou wow okay. Ech mengen d'Jongen hunn et gepackt. Ja dat an ech kanns global soen, dats dat vläit sou en äh, en internen sou en ähm, Number one Kampf ëmmer tëschent hinnen ass. Sou wéi bréngt da Cousine. lo dat dat méi verrécktent oder net mol net verréckt, mee dat méi méi emotionalste Wierk eraus? Well do ech mengen do, wéi s du scho gesot hues, True North, wann True North dëst Joer erauskomm wier, da wären héchstwahrscheinlech Enslaved an Broken Hagar op der éischter Plaz, denken ech, bei dir a bei mir. Jo, jo, Well jo. ähm, dat sinn zwou Bands, wou esou extrem gewuess sinn a wou sech näischt virschreiwe loossen oder wou wou wierklech Ja, keng Ahnung, se, se maachen net dat, wat jidderee mécht. A genau dat mécht se zu deem, wat se sinn. An se sinn, mhm. denken ech, net méi aus der Metal-Welt erauszudenken, gell? Ja, ja. Das awer och e bëssen e Geheimtipp fir Leit, déi dat ja, so lauschteren. Awer wann en e bëssen och fir Leit, déi lo kee Black Metal lauschteren, da war progressiv Musik äh, gären hunn, kann ech dat och immens empfehlen, well äh, ja, zum Beispiel den Album ass den progressiven Undeel immens immens héich. Ja. An ech mengen da géif vill Läit gefalen. Ech denken ech denken och net dass de lo kéints deen Album generell just ënner Black Metal setze gell? Éischter souguer net. Ja. Dass pro fir Ja. fir mech ass et bal just progressive gell? Ja ma se gehéieren eben zur Zeen dozou, dofir zielen ech se och ëmmer Ja. e bësse mat esou, jo. Jo, et kéint elo sinn, dass Leit dat soen, esou, Oh, ass dat do Black Metal? Oh, da lauschten ech mer vläit awer méi hem un, esou, Ups. Ja, ok, déi ginn dann enttäuscht, dat ass kloer, mä Dat, Black Metal ähm, ass jo och hautzedags e grousse Begrëff, ne? Dat stëmmt, dat stëmmt.
Ech menge mir hunn elo hei an där Lëscht, äh, wat has, wat hu mer elo, fënnef Stéck? Ech hat der schonn, Ja. ech hat der schonn zwee.
Nee, Ja, ja.
dach zwee. Dofir. Also das, das, das net méi so mir hatten zwar gesot de Black Metal gehéiert an den Underground ja méi das vielleicht grad so gut dass er noch rauskom ass an das vielleicht och so geschiet ass wéi geschiet ass das wär vieles net so wie haut ass an da ja, wahrscheinlich schon ja. so Bands do wie wie dé wo man vielleicht lo genannt hun genau
Ech okay. fan ganz erfrschen so wie das dann Okeli, ja.
dokeli dann ähm, gin ech bei mein Nummer 2 war do war fir mech einfach äh, ze decidéieren, ween op Platz 2 kënnt, well och déi, déi zwee, wo lo nach komme bei mir, äh, eng Band dovun gëtt et nach net so laang an Di aner lauschten ech schon säit keng Ahnung säit ee eh und je. Vun dohier ähm, hunn ech mech decidéiert, déi kanadesch Band äh, Atavistia ass och mega krass underground. Ähm, déi si mol net äh, déi si mol net signed mat deegent engem Label, déi sinn nach ëmmer independent, also Okay.
Ja, ja.
An äh, si hunn, oder vill méi, ween ass si äh, hiren Main Songwriter, den Matt Cipolla, mengen ech heescht den. Hien ass den Mastermind hannert dem Ganzen. An wat at ass Atavistia? An da muss ech leider eng aner Band erwähnen, fir wat ech iwwerhaapt dat do lauschteren a fir wat ech esou eppes siche wéi dat sou. Also ech hunn an de Lächer scho gesot. Ech ech wëll et zwar net ëmmer ëm sou, well ech ginn ëmmer ëm rose, wann ech driwwer schwätzen an de Pit weess wat kënnt an. Äh, Ech sinn an wäert ëmmer grousse Winterson Fan bleiwe vun der éischter Stonn. Mee jo, 3 Albumen an bal 20 Joer, ne? Méi soen ech net dozou. An ech wëll net soen, also ech wëll awer elo direkt soen op dëser Plaz, Atavistia ass a mengen Aen perséinlech ass keen, ass kee Wintersun, ass och keng Kopie vu Wintersun. Si ginn leider gäre mat hinnen an en Dëppe gestach, well, well se effektiv bal esou kléng ewéi si. An iergendwou fannen ech dat nozevollzéieren. Ech fannen dat awer och e bëssen ongerecht, well hire leschten Album vun dësem Joer, The Winter Way, ass, wéini ass en erauskomm? Ech mengen um Ufank vun dësem Joer. An dat, do si Saachen drop, wou ech mer soen, esou ok, du vergläichs si gäre mat Wintersun, mee esou gutt kennen ech Wintersun och, datt déi sech net géinge ob se eppes aloossen oder verschiddenes net wéilte maachen, well et hinnen net net epesch genuch ass. A mir schwätzen hei natierlech vun enger vun enger independent Produktioun, mee ebe grad well et independent ass, deen Album do, déi siwe Lidder, ja do si mer bei iwwer enger Stonn Spillzäit, dat dat kéint effektiv vu Wintersun sinn, well et esou produzéiert ass wéi et ass, mee et ass vun engem Typs eleng. deen sech herno natierlech elo e Line-Up geholl huet a wou se elo och endlech eng eng Band zesumme sinn a wou se och hoffentlech nächst Joer kommen se nämlech op Köln an do hat ech wëlles se kucken ze goen, wann dann alles klappt. An et sinn extrem laang Lidder, et ass mega atmosphäresch, et ass melodeschen Death Metal. Pardon, ech stierwe grad hei. An dat ass symphonesch, dat ass schwéier ze soen. Fir déi Leit, wou näischt kënne mat Wintersun ufänken, Wintersun ass eng finnesch Band vun och engem Typ, dee geduet huet, oh nee, ech wëll elo näischt méi mat där Band hei, ech maache meng eege Band. An da mécht e Wintersun, deet sech nach ee vun deene warscheinlech beschten Drummer aus dem leschte. leschte Joerzéngt oder leschten Joerhonnert sichen an mhm. mat demen en Debutalbum wat so krass gut ass décidéiert 3 Joer drop en Album ze produzéieren an dat den Album ass nach ëmmer net ganz dobausen. Mir sinn 2020 So an ähm, an hei bei hinnen ass et net anescht ass hien mëcht par konter genau dat ouni vill Zäit ze verléieren. Ech wees Produktioune sinn net mega gutt. Mee et gëtt der Hoffnung, also mir perséinlech gëtt dat Hoffnung a beweist och, datt datt s de net muss en iwwer iwwerdeierten Budget hunn an du du kanns och super gutt Musek selwer schreiwen andeems de einfach andeems de et einfach nëmme mëss an einfach nëmmen et release gell. Also ech hunn den den neien Al ech hat den Album virdrun vun hinnen hat ech gelauschtert gehat, den neien nach net. Kléngt de Sound dann elo punkto Produktioun? Sou vill aneschters wéi bei Wintersun? Et kléngt net méi schlecht produzéiert, oder? Et kléngt, et kléngt, wéi soll ech soen, also wann s de, wann s de Wintersun géings op den Troun setzen, du géings soen, ok, déi do hu Moyen, se si bei engem Label, wou se och nach ëmmer ënnerstëtzt, kee, kee weess firwat, mee soit, an dann hues de halt si, an ech soen, hire Sound. Du hues jo hire leschten Album dann héieren, Atavistia, wann den Album war. Ech mengen, wat, wat haten se, wéi huet dee ginn, heescht One Within the Sun. Ja, Jo. waren och net sou vill Lidder, ja. Et waren, meng ech, véier Lidder oder sou. An do ginn ech der Recht, jo, dat war zimmlech no un deem, wat Winterson gemeet huet. An ech weess och aus Interviewen, wou ech vun hinne gekuckt hunn an sou, an Reviews, Natierlech ass Winterson fir si e grousst Virbild an hie seet och, Ech wëll net onbedéngt wéi si kléngen, mee et ass awer genau dee Genre vu Musek, wou ech wëll maachen. An do ass et da schwéier auserneen ze halen. A vue que dass et net ganz vill Bands gëtt, wéi déi dat maachen, wat Winterson mécht, ass et natierlech och schwéier fir si, esou, Ok, mir wëllen eegestänneg kléngen. An ech fannen, dass se dat op deem Album gutt gemeet hunn. Natierlech si verschidde Riffs, wou s de wou s de kéints d'Aen zou maachen, du géings soen, okay, okay, dat do kéint de Yari Mainpay geschriwwen hunn, gell? Mee all in all fannen ech deen Album do ass ass verdéngt an däerfs en net vergiessen a beweist wéi gesot, datt och e een deen nach net laang dobäi ass ka super gäil Lidder schreiwen an och nach natierlech gutt Lidder an ob et elo punkto Gittar ass oder punkto Wall of Sound, et kléngt halt net esou. propper wie Winter Sun mee mhm. et das ähm, ich fand das mega krasse Potenzial do bei denen an ich sie wirklich überrascht gehen dass das wirklich so gut war es schon mal so etwas so wart wie ihre letzten das war ich das so ein Demo Tape oder so hat echt eng EP mee dat hei ist wirklich so okay krass okay dat du hast wirklich Geld produziert für Véier Dudes wou wéis du an ech wou an hirem Déngens sëtzen an hirem Späicher an hire Podcast ophuelen esou op dee Genre gell? Ja. An do war do war ech wierklech iwwerrascht an ech ech soen ech soe just déi Leit wou wou sech hei Winter Sonata erwaarden soen ech einfach, lauschtert et mat engem oppenen Ouer an kuck e bësse méi wäit an ech sinn iwwerzeegt dass du da Saache fënns wou s du sees okay dat do ass dat do ass eppes Fäines. Muss der net alles gefalen, et si siwe Lidder. Mhm. An ech, ech denken, dass déi mat der Zäit wäerten déi nach ganz grouss ginn. Sinn ech dovun iwwerzeegt. Okay, da klengt jo och villversprechend. Ass, ass et och. ah, ech hu souvill geschwat, Sprach, Sprach, Sprach, Waasser. Ech hu kee Waasser méi. Die Quelle des Lebens. Ah.
An lo kënnt näischt So. méi, oder wat? Nee, nee, ech hunn ech hunn ageschlof. Ah, ech hunn ageschlof.
Okay, jo, dann komme mer schonn zu eiser Nummer eent, ne? Äh, déi ass da bei mir, ech hat virun erwähnt, äh, ech konnt mech schwéier entscheeden, wat ech op eent a wat ech op zwee géif setzen, mee ech hu mech dozou entscheet, déi portugisesch Band Gerea op Plaz eent ze setzen, mat hirem Album Limbo. Ja, ech och duerch dech kenne geléiert. Äh, wéi sou villes am Fong. Dann hat ech mer och relativ schnell op Bandcamp den Album siche gaangen. An ja, ech mengen, dat ass definitiv den Album, den ech dëst Joer am meeschte rop a rof gelauschtert hunn. Ja.
Mat Ofstand.
Dat och lo de Virgängeralbum eng Kéier gelauschtert, deen och gäil ass, awer op Limbo hunn sech iergendwéi nach. Definitiv méi verperfektionéiert fannen ech. Ja si sinn si si wierklech déck déck gutt an en plus ech menge se sollten d'nächst Joer an d'Géigend kommen wann ech mech net richteg geirrt hunn.
War dat net och zu Aachel oder war dat scho méi? Ech hunn et vergiess. Ech weess et och net méi genau. Et kann och Saarbrécke gewiescht sinn, ech weess net méi. Mee bon, maache mer eis net ze vill Hoffnungen. Vläit. Jo kucke wéi dat viru geet. Jo.
Op alle Fall, jo, ech hat jo virdru scho bei Uada erwähnt gehat, datt se mech e bëssen un Mugoa erënneren. Mhm. An déi heiten och, awer net zum Negativen an och net als bëlleg Kopie, mä si hunn och definitiv hiren eegene Sound. Awer. Jo. Duerch hir Präsenz, duerch hiert Optrieden, ech mengen selwecht wéi Mgwar, kommen si och mat mat Masken a ganz schwaarz ugedoen op d'Bün an ouni hir Gesiichter ze weisen, well hir Musek identitéitslous soll sinn. Jo. An si hunn och déi déi selwecht nihilistesch Thematik op hirem Album. Jo, zimlech, och zimlech narzisstesch muss een soen. Jo, jo, jo, jo.
Mee jo et passt voll wat se maachen. Ech fannen dee Sound deen se maachen ass esou gäil. Esou soll fir mech moderne Black Metal klengen. Jo do ginn ech der do ginn ech der Recht.
Mengen jo all déi al mir kennen mir kennen deen ale Sound an vill Bands haut deen nach nomaachen an ech hunn och näischt dogéint. Mee dat do geet definitiv an eng an eng richteg gäil Richtung an ech fannen se missten nach méi Bands erausbréngen an ech sinn och ganz gespaant wat si. an Zukunft werden nach rausbrengen war eng Lift wie eng Band sinn die ich och werd verfolgen absolut an ich denken noch well se jo so jong also wat hi so jong mir wissen net wie all sie sinn mit Band gëtt et man net lang ja. äh, feier Joer an äh, schon drei äh, eng EP an zwee zwee Alben raus wo wo och e bëssen ja net nëmmen e bësse méi wo wirklich so ageschloe sinn an wou d'Leit Opmierksamkeet, wou se opmierksam gi sinn an esou, okay, wat ass dat do dann? Well dat do ass, wéi s du sees, et, et kléngt aneschters, et kléngt erfrëschend, et kléngt, et kléngt fies, awer net, net fies, wéi et an enger norwegescher Zeen ass. Et kléngt einfach. Ja, ja, ja.
Et kléngt einfach brutal e bëssen, awer.
Ah, ech weess net genau wéi se dat beschreiwen, awer och, ass och vill Melodie dran, also vun yeah, yeah, yeah. vun de Riffs hier ass och vill Melodie dran op alle Fall. Dat stëmmt schonn, dat stëmmt schonn. Net ze vill, net ze wéineg. Genau sou wéi et soll sinn. genau, also och fir Fans äh, vu Black Metal nëmmen ze recommandéieren. Äh, ja, wat mir, wat mir, ja, wat mir bei hinnen do zum Beispiel direkt agefall war, Wéi ech de leschten Album Limbo gelauschtert hunn, ech weess, datt bei deem leschten, datt e mega krasse Kontrast, mee bei deem leschte Behemoth Album ware vill Leit e bëssen, ech wëll net soen enttäuscht, mee se hate sech en zweeten The Satanist erwaart an dee kruten se awer net. Ech hat och am Ufank esou, hm, jo, mee un de Satanist wäert näischt dru kommen. A dat ass och bis haut nach net de Fall. De Satanist war hiren, bis haut, Magnus Opum.
jo, kanns du scho bal soen. Evangelion war nach dat Lescht, wou se halt nach e bësse méi an dem, ah, wéi soll ech soen, kann een dat puren Death, oder do war, do war et scho blecken Death Metal bliwwe sinn. Jo, Mee, jo, jo. mee jo, also wat ech am Fong wollt soen ass, vill Leit, hunn dee Sound wou Gaïrea mëscht ähm, war méi einfach ze nozevollzéien an war se okay fir wat esou misst Behemoth kléngen oder esou hätt Behemoth kéinte kléngen. Kéinte kléngen Mee ja. dat ass net schlëmm, ech denken well ech denken datt ähm, Gaïrea um richtege Wee sinn. An Behemoth mécht einfach hir Saach. Ech mengen, si hunn och dëst Joer hunn se hiren hir EP, de wat war et, Forest erausbruet. Jo, dat war och et war et ass kloer Behemoth, dass du weess, du gesäis direkt, dass vum Nergal geschriwwen an esou, mee jo, et ass halt net méi dat, wat et halt virdru war. Ech fannen dat awer och net schlëmm, well och ech hunn de leschten Album Love Theater Darkest Immens geil fond grad. Ech war am Ufank och e bëssen ok et ass kee Satanist, natierlech vergläichs de mat deem Album well et eben esou gäilen Album ass gell, awer mat der Zait wiisst den Album awer och un engem ne an du gesäis et mat aneren Aan. Dat ass genau dat wat ech elo wollt soen, en e gëtt mat der Zäit gëtt en einfach besser, esou domm et kléngt gell an mee jo also ech weess dass dass Leit ënnert anerem och Leit wou ech kennen gesot hunn jo also D'Gaerea sinn a wäerten déi nei Behemoth ginn. Kann ech mer gutt virstellen, dass dat kéint de Fall sinn. Kéint sinn. Brauch zwar dann nach e puer Joer, géif ech soen. Jo, natierlech.
Mee also déi hunn definitiv Potenzial. An also dat ass wierklech wéi de Pit seet, do muss een déi nächst Joren gutt oppassen, well déi wäerten nach méi wéi eng Kéier optauchen.
Ech hoffe se gespannt ja. op méi. Ech ech och an ähm, leng leng dat do motivéiert Eislo als als Kaméidi an als Podcast an als Ressource weider ähm, wa, Res, wat wollt ech so? Ressource, keng Ahnung. Ressource weider ginnert. Geet dat iwwerhaapt? Nee, nee, ähm, ech ech erfanne wie dat, dat ass schlimm. Kan mir nennen net recherchéieren. Nee, dat ass nach net dat wat ech wollt soen. Es okay. mir als Ok, ech hunn et elo. Mir als Metal-Messiassen, ech widderhuele mech awer, et ass mer elo egal, ech hunn dat Wuert schonn eng Kéier benotzt, mir wëlle jo och vläit, a mir wäerten et och maachen, zwar héchstwahrscheinlech eréischt am nächste Joer, wëlle mer och verschidde Länner uschwätzen, wou dann, wéi de Metal an deene Länner aktiv ass. An Portugal ass do net ganz wäit uewen, gell? Generell am südlechen Deel, Spuenien a Portugal. An Italien, et ginn natierlech Bands, mee et gëtt net ganz vill. An wann s de da kucks, da kënnt dann direkt da esou en esou e Briet wéi dat do entgéint, weess de, esou, Ja, oua, ja. okay, Dat ass okay, an brachial, engem, alles, an ja. engem, an engem mega kathoulesche Land wéi Portugal, wou, wou nach zimlech, wou extrem chrëschtlech orientéiert sinn, an da kënnt op eemol esou eppes, wou d'Texter wierklech esou mega narzisstesch, nihilistesch, selbstzerstéierend, keng Anung, misanthropesch scho sinn, weess de, an da kënnt da esou eppes. Dat ass schon dat ass schon erfrëschen da mecht mat an mecht an der Tierch Bock op méi. Ja ich hatte am Ufang gut gedurcht dass sie aus Portugal kommen ich hat mich echt gehirn uh, dat ass rum so den ähm, den östlech ugehauchtene Sound so yeah, yeah. Ukra Ukraine, Ukraine so ja. den Eck so dann ah, die kommen aus Portugal okay ich war bist überrascht ja bist du schon bist schon ich meine Portugal also echt da bekannt für Fado, traditionell Musik, vläit och nach natierlech Latino-Style, mee voilà, an da kënnt dann esou eppes. Mee och si hunn awer och eng kleng underground Black Metal Zeen, esou wéi am Fong all Land huet déi iergendwou. Mee mir hu se jo och, se ass zwar och minuscule kleng, mee mir wäerte jo deemnächst eng Kéier doriwwer schwätzen. Mee voilà, dat ass jo ebe grad flott, ebe well dat do aus engem Land kënnt, wou s de dat net erwaarts. So, ok, mir maachen elo eis Recherchen, mir kucken elo, wat a wat a Portugal leeft, mir kucken, wat an a Griichenland leeft, well och a Griichenland ass eng Zeen, bon, déi ass de Moment e bëssen, bësse roueg, mä och do si vill Bands an do wäerte mer iergendwann eng Kéier wäerte mer alles duerch hunn an da si mer eng Millioun Folgen Kaméidi ze lauschteren oder esou. Jo, hu mer allen zwee e Baart bis op de Buedem an. Nee, nee, deen. Macht méi Réckwéi.
Ah, nee, dat dann, mir- mir sëtze just nach mir stinn einfach Leien. mega op Ey, Leien. pardon. mir leien mir Am leien Baxter. ah, schein schein schein ja Dann, Dann- ja, hun ech dann nach deng, eng, ha? deng Platz Nummer 1. Ma wie gesot meng Platz eent a wann eng kuet op de Chrono kucken mir kréint einfach net gebagen an enger Stonn ze bleiwen ech fan dat Hm. ech fan net witzeg an awer schéin an A mir sinn nach net fäerdeg. A mir sinn nach net fäerdeg. Mir sinn nach net fäerdeg. Nee, komm, mir halen einfach lo op. Nee. Nee, nee, nee, mir man dat net. Mir sinn, okay. mir sinn zwar schiel, awer net esou. Okay. Ähm, meng Nummer 1 fir dëst Joer ass och Ufank des Joers erauskomm, dat ass vun der britescher Band Silosis. Wëll et och schon eng gut Zäitche gëtt. Äh, Schmenger seit 2000, ja, Ufang 2000 gëtt et si. Um Ufank näischt vun hinnen héieren, näischt vun hinne gewosst. An äh, fir e puer Joer sinn se dunn mat hirem ähm, oh, ech, ech, ech, frech am Hals mat hirem äh, also debut Album Conclusions of an Age sind se bekannt ginn mir hunn och schon live gesinn op wobei man du noch net genau wusste wat dat wir an mhm. das Joer Ufang des Jahres Cycle of Suffering herauskommen An et huet mech mega gefreet, well et war mega roueg ginn ëm si. Si ware scho fënnef Joer, ech weess, an a Wintersun Terms ass dat Pipifax. Dat ass Pipi Peanuts, ja. Dat ass e Mount oder esou. Bleift mer emol lues, weess de, mir hunn Zäit. An war ech war ech dann déck frou, well wierklech et ass eng Noriicht, mengen ech, am November komm, Am Februar kënnt den Album. Boom, eng Woch drop war den éischten, war déi éischt Singleauskopplung do, de Video war do. Et war wierklech esou an engem mega angeneeme Rhythmus, esou ok, d'Jonge si erëm do a se maache erëm gudden Thrash oder gudde Melodic Death Thrash Metal. An dat ass och genau dat, wat se hei weidermaachen. An äh, ech sinn wie gesot schon fir schon gesot, ech si großen Unhänger vu Silosis seit seit Edge of the Earth vun 2011 wann ech eng vun den most underrated Trash Metal Bands dobausen anläit e e vun den most underrated Songwriters an Gitarristen den Josh Middleton dat ass e Monster. Dat ass einfach nëmmen e Béischt. An wat si um Album hei maachen, ass erëm net aneschters. Ech kéint elo iwwer déi véier lescht Albe schwätzen, an et ass prinzipiell erëm genau dat, wat se hei maachen. Heescht dat ass melodiéis, du hues eng gewëssen Atmosphär, zitt sech natierlech och duerch den Album. Dat ass zimlech donkel orientéiert. Dat ass och fir d'éischte Kéier an hirer Karriär. Dat ass e klengen Guitars Nerd Fakt op der Säit, fir d'éischte Kéier wou se hir Gittaren erof stëmmen, well si op all hiren Albe bis elo ëmmer an Standard E gespillt hunn. An jo, du kanns och mat Standard E kanns de gutt fett Riffs schreiwen, gell? An jo, also ech ka just soen, Sylosis, ob et elo Cycle of Suffering ass, wou natierlech just well se erëm do waren, mech total gefreet huet, hunn ech déi missen op Plaz 1 setzen, mee och aus dem normale Grond, well et einfach richteg gäil Museker sinn. Lauschtert einfach, ech soen emol einfach all déi Saachen, ech sinn iwwerzeegt, dass do eppes fir jiddereen dobäi ass. A wann Dir Iech scho mol heiansdo d'Fro gestallt hutt, wéi géing Metallica Haut kléngen a besser. Dann denken ech dass just punkto Musek, net punkto Gesang, well den Joss Middleton ass och éischter een wou harsh wou wou wou harsh séngt, mä punkto musikalesch wäert ee sech gewësse Froe stellen, esou, okay dat do hätt dat do hätt kéinten zack op en Metallica Album passen. An et wär nach besser gewiescht. Voilà, ech hu meng gesot. A wou, Monsieur Dam?
Ja, ja, was, ja, Salve ist zwar immer sein Band. Ich meine, wir hatten es allen zwei Ecke live gesehen gehabt, du warst du auch ja. äh, drauf gekommen. Ja, aber war ich war nie, nie drauf hängen geblieben. Ja, sie waren vier Band von Black Dahlia Murder, genau. Ja. Mee ech war iergendwéi ni esou drop haange gebliwwen. Ech hat se ëmmer, ech weess, dass du e mega grousse Fan bass vun hinnen. Ech hat och heiansdo mol esou Videoe vun hinnen gekuckt an et huet och ni, ni schlecht geklongen, gell, am Géigendeel. Mee iergendwéi, jo, et war awer dann ni esou dat, wou ech elo gesot hunn, ok, ech lauschteren elo e ganzen Album. Ech kann der net soen, firwat, keng Anung. Ech kann dat awer verstoen.
Ech mengen, ech hunn dat och mat aner Saachen. An
bei mir ass et halt, wéi gesot, Ech hunn mat Edge of the Earth, dat war och déi Zäit wou mir se mengen ech live gesinn hunn, deen Album, ech hu mech esouguer scho virpreparéiert, ech hunn e Review iwwert deen Album geschriwwen, wou mer vläit iergendwann eng Kéier, wa mer bis och schrëftlech Ah, Reviews hei okay. am, hei am Podcast maachen, vläit oder op eise Facebook-Säiten dann oder Insta, Instagram-Säiten. Et ass einfach dat, dat Harmoniéist an dat, Ja, wéi soll ech dat soen? Et gi, et, bal all Album ass e Konzeptalbum, ouni e hm. Konzeptalbum ze sinn. A bal all Album huet e roude Fuedem, wou sech vum éischte Lidd bis zum Schluss zitt. An dat fir an enger Trash-Metal-Zeen fënns de net, also per ech perséinlech hunn do déck schwéier mech mat modernen Trash-Metal-Bands do auseneen ze setzen. Ech weess, si ginn och gäre mat Trivium verglach. Fannen ech awer ass net berechtegt. Ech fannen Sylosis ass punkto Melodie, punkto Thrash awer e wäit Stéck viraus. Ok. Dat ass meng perséinlech Meenung.
An Okay. aner- an pardon, an wat ech nach wollt soen, kuerz, an wat wat ech net korrekt fannen, dat ass si ginn Déck oft an d'Metalcore Zeen gestach an dat ass net de Fall. Also nee, dat fannen ech si si keng Metalcore Band. Nee, definitiv net.
Et si keng Breakdowns do, guer näischt. Also lauschtert d'Zei looss si sou. Ech hunn alles gesot. Maja, tipptopp. Da wäre mer duerch mat eiser Lëschten. Äh, mir hatten awer nach gesot, mir hätten also e puer kleng honorable mentions, déi mer Ja. wollten erwähnen. A Geheimtipps. So.
Geheimtipps, ja.
Et sinn der net ganz vill. Äh, ech hunn nach een Album, wou ech ee Moment wollt op meng Lëscht setzen, mee hunn ech geduecht, okay, d'Musekstil ass vläicht awer einfach ze skurril fir an déi Okay. Lëscht dran. Äh, dat ass déi franséisch Band Igorrr. De Gilles laacht. Ja, ja, ja. Ech muss du immer an de Videoclip vu Cheval denken an an das herrlech ja, ja, ja. Das, das, das immens ofgefackt ne dat kann sie ja kind hirang stierchen nee. well alles an hire Musik ech wie dran ass ne am Anfang se Joren neien Album rausbruecht das uh, äh, Spirituality and Distortion Dat si scho genuch. Awer ech war erstaunt, also ma, dass nach ëmmer, also wien Igorrr kennt, dee weess, dass se ofgefuckt sinn. Dat ass eng Mëschung aus Death Metal, Black Metal, Elektro, äh, Dubstep, ähm, Operngesang, äh, Barock-Operngesang. Yeah. Et ass esou vill dran an et geschitt esou vill an engem eenzege Lidd, dat

eingängeg ze lauschteren. Et leeft bëss méi fléissend, ne? Ja, dat verste ech versti wat s du mengs. Mee ech mengen, datt wann een hei elo lauschtert an dee geet elo, oh da kann ech mer dat jo ranzéien, dee wäert nawell denken, what the fuck ass dat do? Ja, ja, ja, ja, ja. Well dat, dat, dat ass awer, also wann een gär e bëssen eppes ofgefuckt ass an Avantgardistesches wëll lauschteren, kann ech et recommandéieren, well och wann een et elo net onbedéngt gär wëll lauschteren, et ass gutt fir e Laacher. Ja, dat Definitiv, ne? stëmmt.
Also wéi ech se déi alleréischt Kéier héieren, hunn ech mech och freck gelaacht. Ech geduecht, dat do kann et net sinn. Mee iergendwéi hunn ech se gär gewonnen iwwer d'Zäit an äh, ech hunn och déi zwee Albumen ëmmer op mengem, mengem Handy, déi zwee lescht. Dat stimmt, An ja. ech fannen déi gäll, ech fannen déi einfach gäll. An och äh, ee Lidd mat engem Gastmusiker dobäi, nämlech keen geréngeren wéi den George Corpsegrinder Fischer. Mat deem Okay, huet dat se Lids wosst ech mal opgeholl. net.
Okay. Ja, ja, ass äh, och e Video rausbruecht, de Dëger. An jo ech fan mega geil. Wéi schreift et sech dann Igor? D'Lidd?
Nee, Igor, Igor mat 3 R. Igor mat 3 R, ja genau. Ja wéi schreifs de soss Igor? Natierlech kritt et 3 R, gell. Eben, eben, ja. Hm. Wat wat hu mer nach?
Mir hate gesot.
Jo du wollts nach eppes soen. Ah jo, Spiritbox.
Genau. Déi waren dëst Joer och. Extrem aktiv. Fir déi wou Spiritbox net kennen a fir wéi dat net kee Begrëff ass, virun etleche Jore gouf et eng Band déi I Westled a Bear Once geheescht huet an do war um Ufank eng Sängerin Christa Cameron, dat ass zwar herno gaangen an du koum d'Madame Courtney LaPlante an dat ass, wat war, wéi laang war hatt dobäi? Ech mengen et waren zwee Alben, kann dat sinn? Zwee Alben, ech weess net wéivill Joer awer jo. Jo, ech mengen et waren zwee Alben, jo. An dono huet iergendwéi I Wrestle the Bear Once, jo, keng Anung, et ass näischt méi komm. Nee, et ass och net méi esou gutt gewiescht, wéi du ugefaangen has. Jo, e bësse schonn.
De ganzen Charisma, Charme, wou si haten, war fort e bëssen. Jo, jo, jo, jo. Mee.
Jo, d'Courtney huet dunn mat sengem Mann, de Mike Stringer mengen ech heescht en, hien war och an deem leschte Line-Up vun I Wrestled a Bear Once dobäi an si hunn dunn hir eegen Zeen gemeet an dat ass dann Spiritbox. Spiritbox ass elo keng gewéinlech Band, well si net elo, wéi soll ech soen, dat éischtst emol dat eng zimlech, Underground kann ech scho bal net soen, well se awer elo an dësem Joer extrem vill Opmierksamkeet kruten an och dëst Joer och elo mol endlech e Plattevertrag kruten. Mee se maache elo net um Lafband Alben oder esou. Also esou wat se definitiv maachen, se wëssen, wéi s de am Joer 2020 kanns aktiv dobäi sinn an all puer Méint denge Fans wierklech eppes eppes richteg Gäiles bidden. Dat ass dann souwisou e Lidd, dat ass d'office, an ëmmer e mega gutt produzéierte Video, gell? An eventuell och nach kleng Erklärungen oder esou. Also dat ass schonn, dat ass schonn zimmlech detailléiert an ech denken, si si hunn dëst jo wierklech kloer gemeet, esou ok mir mir sinn mir sinn net hei fir ze spaassen. Also dat wat mir elo hei maachen, dat wäert dat ka scho bal e ganze Genre nei definéieren an. Wat maache si vu Musik?
Progressiv mat enger Spuer Gent dobäi. Enger Spuer Gent, ganz vill Melancholie an ganz vill Melodie och. Dat ass extrem melodesch. An dat ass déck gäil, gell? Also, ech kéint si wierklech Nonstop lauschteren, gell? Ganz zur Begeeschterung vun menger Fra, gell?
Er hat mécht och äh, immens gutt Performance mat sengem Gesang, ne? Seng, ja. seng clean Stëmm, déi ass immens propper, immens schéin, gell? Ja. An doduerch kommen nach verschidde Lidder, wann dann äh, Growl-Gesang mécht, dat kënnt dann nach ëmsou méi hefteg riwwer dann de Moment, gell? Noch richtig, richtig gutt. Ja, dat war bëssen ähm, schued, well wéi de Pit lo grad gesot huet, bei senger Stëmm ass bei Air Westel de Berg bei uns net wierklech zum ja, zum, zum, zum, zum Schénge komm. Also dat, dat, mhm. war, dat war gut, mee et war net so wie dat heiten an war bei wäitem net so evoluéiert wie hei. An ähm, ja. Mär hunn se definitiv op eiser Spotify Lëscht, déi wäert och nach demnächst kommen. Ähm, ja, Spiritbox ass definitiv en Numm, op deen ee muss oppassen déi nächst Joer. Ich denken ja, si, äh, do wett nach vill kommen.
Do kënnt nach ganz vill, vill ganz Gutes ja. Nach schon gefreet, wa se konnten se nach keen Album rausbruecht, awer dëst Joer eben regelméisseg. Äh, Content geliwwert mat neien Lidder. Mee ech freeë mech wann do en Album géif kommen. Ech ja. denken dat géif richteg gutt ginn. Ja, well se sinn och elo keng keng faul Band oder sou also, nee, dat, nee. dat gesäis doch ech si selwer ähm, ech si selwer Patreon Member bei hinnen. An de Content vu se liwweren ass wirklich äh, ass wirklich extrem gut fir net nëmme fir en Nerd so wie so wie mëcht anlo, mee och äh, fir Leiit wo wo ähm, ja wo einfach fläit nei erarutschen an déi Spart oder déi dee Genre vu Musek nei entdecken an dann ok cool dat do ass wierklech dat ass zougängeg, obwuel et och extrem net ze vergiessen et ass nach ëmmer extreme metal gell mee Ja, ja, ja. mee jo si sinn definitiv fir mech perséinlech net méi ewech ze denke schonn gell.

déi och lech schon laang dobei sinn, ech menge mindestens 12, 13 Joer sinn se schon als Band täteg hei am Land, hat och schon am Ausland Concert gehat ne. Dat hei ass lo mëttlerweil hiren zweeten Studioalbum, 2000 den drëtten.
Hm. Ech mengen dass äh, bon, ech kann mech elo ieren. Wou Filmos- ass mein wou ass mein Wikipedia? Sie hatten eng sinn si op Wikipedia ich weiß nicht. Sie hatten am alle Fall eng eng Demo rausbruecht vun der ich den Numm net méi wees. Da war An eng den Demo. éischten Album dat war ähm, Blasphemious Rhapsody. An ich mengen dat do ass offiziell den zweeten Ah, Album. ja okay, dach du hues recht, dee virdrun dat war Vengeance. Ech weess net op dat eng äh, Ja, dat eng EP vläit war, dat ka sinn, ja. ja, ja, ja, ja. Mhm. Ja. Jo, um ball Fall zweeten Album ass lo do. Ech fannen dass richteg geil. Ech fannen hir Entwécklung wéi se gemaach hunn all den Joren, also ech kennen se schon ziemlech laang an ech fannen gefällt mer immens gutt äh, dat wat ze lo machen ne ja. dass nach ëmmer den den den Hang zum ähm, zur Göteborger Szene bëssen ne den Melodic Death Metal äh, ja. modernem Mel Metalcore gemëscht, awer Metalcore ass elo mat deem Begrëff näischt mat mat Breakdowns an hei an do gell, dat ass éischter esou am Stil wéi wéi Nia Era oder wéi wéi Heaven Shall Burn esou ne. Jo At The Gates gell ass meng ech fir si och eng grouss Inspiratioun. Jo jo definitiv ass. An och de Black Dahlia Murder ass dat ass schonn e bëssen duerch déi ganz Spart gezunn. An ech hu lo grad gesinn, ech ech verfonken eng Kéier kuerz dozwëschen, dat ass effektiv hir drëtt Release. Déi éischt war Vengeance, dat war Dat war keng EP méi. An äh, okay, egal okay, okay, net gut ge Stress an schmengen Tom also si sinn och äh, schon nëmi aus der Lëtze bei hin rauszudenken. Nee, nee, nee, nee. hun se kennen geleiert wie se ziemlichlech no name waren an äh, nach hier klengen Tour gemet und da waren noch einer einer Mom run dabei wo mir och äh, dat an pu Mon bekannt hunn an äh, ja du sind ze richtig groß an äh, sinn an kräen och ganz viel äh, jo, gudde Feedback vun internationalen oder hat haaptsächlich dann europäeschen äh, Medien wéi Metal Hammer oder wat auch immer. Also se si schon, se si schon ëmmer Das, das mittlerweile an den News, sag ich mal, ja. Ja, ja. Wat ech, wat ech ganz gut fanne, ja. Ja, mir huet den Album persinnlech ganz gut gefall. Äh, dass vun der Thematik hier ass der immens äh, dystopisches ne? Mhm. Äh, mat enger Uspielung op op äh, wie ich den George George Orwell sengem 1948 Ja. An äh, dat, dat ass et, wat mir och immens zou seet se eppes. Ja, ja, Ech fan- ja. ech fan den Album cool an ech géint en recommandéieren. Kann een och äh, gesot Spotify kann se lauschteren an et kann natierlech op Bandcamp goen an hiren Album digital oder op CD kafen. Yes.
Wat mir jo och nach machen, dat wäert denken ech äh, lo Ufang 2021 wäert dat definitiv kommen, well äh, mir hu jo och nach ähm, Jo, Lëtzebuerg huet ganz vill Metal. Vill Leit sinn sech deem vläit net bewosst. Mee ähm, mär wäerten Ufank nächst Joer definitiv de Lëtzebuerg äh, 10 an Ugrëff huelen an genau. doriwwer diskutéieren an da kënnt dann och eis eis Spotify-Lëscht. An du hu mer probéiert dann all déi aktuell wéi och wéi och Sache wou schon nemmi gëtt do drënner drënner ze kréien an Steng den Lëcher ass och gut gelongen. So, stänne just e puer Nimm äh, mir fannen do wat fannen mer Exit Ferries ganz grouse Numm Gëtt et zwar leider net méi, Incest nach ëmmer do, jo Scarred natierlech, Miles the Petition ass och drop, Abstract Rapture, Cosmogon, Desdemonia, voilà, esou weider esou fort. Also do ass fir jiddereen meng ech eppes dobäi. Dat ass sou wéi et soll sinn, haart an gesinn. Mir hoffen natierlech och, datt mer an Zukunft nach ëmmer vläicht eng Kéier e Gaststar Hei an eise Podcast kréie mat deem mer e bëssen iwwer seng Band kënne schwätzen. Also ech schwätze lo vun de Lëtzebuerger Bands. Dat wär zimlech cool. Mir probéieren do dohanner Jo. ze bleiwen. Ech An, sinn äh, do kucken, wat draus zouversichtlech, gëtt. dass halt lo, ech weess, dass déi déi Bands zu mir ugeschriwwen hunn, déi sinn halt de Moment och fläisseg. Ech menge wat wat sollen se Ja. soss maachen, well well dëst Joer konnten se net ganz vill touren oder generell net ganz vill maachen an dofir denken ech, dass se am gaang sinn all e bësse fläisseg Musek ze schreiwen a wéi mer Ja. virun e puer Deeg ähm, e puer Deeg gesinn hunn. Scarred ass rëm do mat enger neier Single an ech denken dat wäert och lo sporadesch weiderkomme mee mir ja mir bleiwen bei deenen Move dat ass egal dat dat a mir bleiwen awer virun allem um Ball fir ja, verschidde ja. Bands iergendwéi hei ze involvéieren dat wäert man schon iergendwéi hikréien äh, dann hunn ech nach eppes dat ass hallo éischter bëssen eppes Jo, ass et abstrakt? Jo, dat ass déi islännesch Band Solstafir. Déi gëtt et schonn eng gutt Zäitchen, ech menge säit esouguer Mëtt den Nonzeger scho bal. Do hunn se zwar nach éischter Black Metal gemeet an hiren aktuelle Genre ass éischter, jo, et kann een elo streiden, ass et Post-Metal oder ass et Post-Rock? Blöd Méck do, verpiss dech! An si hunn elo dëst Joer en Album erausbruet, wou Endless Twilight of Co-Dependent Love heescht. An jo, dat ass elo net fir jiddereen, gell? Also Solster fir dat wierklech ustrengend ze lauschteren, fir Leit, déi näischt kënnen domat ufänken. Mee Den Album ass mega krass ähm, emotional, Landscape, ähm, Avantgarde scho bal e bëssen. Also das, das wirklich äh, eng, eng, eng gut Mëschung fir e bëssen dat aussergewéinlech ze sangen, deelweis op Englisch, deelweis auf Islännesch. Um, ich kann den Album nëmmen fehlen Ech hun net an meng Top 5 Lëcht gemet, well et lo näicht ass wat dech lo regelméisseg lauscht an méi. Mhm. Ech kéint mer virstellen, dass do verschidde Leit, déi e bësse méi lusch Saache wëllen, oder och keng Ahnung, Leit, déi Neurosis oder sou kann en sou un Unhauch vun Neurosis mhm. kënne vläit eppes domat ufänken oder déi déi kennen dat dann noch definitiv an dofir mat den oder hunn ech den Heilo dra gesat. An äh, et komme lo natierlech och äh, nach aner Saachen lo an dësem kuerze Mound vun nach bleift, sinn nach e puer aner. Äh, Vläit elo net Alben, mä et sinn, d'Künstler sinn aktiv, d'Musekszeen ja. ass aktiv. An dat ass gutt. Dat ass souguer déck gutt, ja, well äh, ja, mir wëllen ja. positiv op dat nächst Joer kucken. an ähm, dass mar ëm bëssen Apps ze stouer kreien an fläit och ja. rëm Apps kënne kucke goen. Ja rëm mé live Konzer gesinn ja, dat wär richchte Schein. Dat wär schene Kado Schene Kado fir Tennis Joers. Meier. An ähm, ech denken dann hätte man schon rem alles gesot wat gesot muss ginn. Jo dat och schon no lagen rum ginn géif ech soen, mä et ass net schlëmm denken dat net schlëmm. Min dat gesot wat muss gesot ginn, vläicht och e bësse méi wie ëmmer. Jo dat ass kee Stress, ech denken dat dat passéiert eis souwisou um Lafband. An ähm, jo wann wa mär der lo näischt méi wëssen, da ging ech soen ähm, Verloosse mer Iech nees. Mir soen op jidde Fall emol Merci fir d'Nolauschteren. Merci fir d'Komme Pit. Merci fir deng Zäit. Na ja, selbstverständlich.
Selbstverständlich.
A mir héieren eis dann déi nächst Woch. Jo, bei der nächster Episod vu Kaméidi. Bis deemnächst.
Tschüssikowski.
Bis dann. Ciao, ciao.